Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' Gwida, li hu miġjub lilkom minn Welby's Supermarket, minn Iso, Amrita Footcare and Wellness Centre, Lourdes Opticians,

speċjalment dwar is-saħħa in ġenerali tal-bniedem. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq is-saħħa in ġenerali, kif għandu jgħix il-bniedem? Għas-saħħa għandek diversi definizzjonijiet tagħha u d-definizzjoni tagħha ħafna drabi tinbidel għall-istess individwu matul ħajtu, jiġri jekk inti titkellem ma' xi ħadd ta' għoxrin sena, definizzjoni tiegħu ta' saħħa hija mod, kif tiddefinixxi saħħa x'jifhem biha bniedem ta' tmenin, probabbilment ifisser xi ħaġa oħra biha. Issa inti li dejjem taħseb huwa dak il-bniedem li għandek quddiemek. b'saħħtu fejn fejn jixtieq imur. So inti b'saħħtek fejn tixtieq mur fejn tixtieq tmur, fejn tixtieq tasal. Jew forsi mistoqsija aħjar hija fejn ma tixtieqx illi tasal. Aħna l, il-moħħ tal-bniedem jaħdem bħal ħafna mammals oħra naħdmu bħala target seeking animals, jiġifieri aħna l-azzjonijiet tagħna minn ġurnata għal ġurnata jiddependu fuq il-miri li jkollna, l-iskopijiet li jkollna. Jiġifieri meta inti qed titkellem kif għandu jgħix il-bniedem, għandek elementi bijoloġiċi hija imma għandek elementi wkoll psikoloġiċi u forsi wkoll filosofiċi għax inti għandek x'inhuwa l-iskop tiegħek. Tal-ħajja, fil-ħajja. X'inhu l-iskop tiegħek, għal xiex qiegħed tgħix, minn hemm trid tibda, imbagħad minn hemmhekk inti tinferixxi, sort of you reverse engineer, x'għandek bżonn tagħmel issa biex għal xar snin oħra minn llum Tkun fejn tixtieq tkun jew forsi ma tkunx fejn tixtieq tkun. Taħseb li ħafna nies imma meta jgħixu jgħixu b'dak il tir li qed tgħid int? Ifhimni, l-interessi tal-bniedem huma misteru. We've made very little sa fejn naf jiena, mill-affarijiet lilli naqra jiena, we've made very little progress on the origin of consciousness, minn fejn tiġi l-conscience u minn fejn aħna nevolvu l-interessi tagħna fil-ħajja. Ovvjament, fatturi fil-ħajja tal-bniedem dejjem ħa jaffettwaw, però hija sort of the million dollar question għal kull individwu li inti ssib l-interess tiegħek fil-ħajja x'inhu u li ssib interess illi huwa worthwhile li tagħmel dawk is-sagrifiċċji kollha biex inti you pursue. biex inti timxi wara. Jekk m'għandekx interess fil-ħajja, hemm iċ-ċans li taqa' fid-depressjoni wkoll, mhux hekk bla bla bla direzzjoni. Bla direzzjoni. Bla direzzjoni inti ġifieri kien hemm ma nafx li mħassib kien jgħidha ma kien jgħid Għal dak il-bniedem illi ma jafx għalliem port irid imur bil-vapur, l-ebda riħ mhu tajjeb. Eh żgur. Għax ma tafx fejn għandek tmur. Eh żgur. Issa inti biex issib fejn għandek tmur, dik hija I mean min-naħa tagħna aħna ngħinu lil dak li jkun, mhux le, illi ngħinuh illi jiskopri dik, wow diversi mezzi ta' terapija illi wieħed jista' juża jekk hu qed iħossu bniedem qed iħossu jew xi ħadd qed iħossu li huwa mitluf u ma jafx fejn għandu jmur jew ma jafx xi skopijiet jista' jdaħħal f'ħajtu biex hu jkun jista' jgħix aħjar, imma huma importanti ħafna u ħafna drabi, ħafna drabi, ikun hemm drabi fejn inti jkollok tibda minn hemm. Għax inti qatt ma tassumi li xi ħadd neċessarjament irid jiġi aħjar f'saħħtu. Hawn min ikun għaddej minn żmien ikrah illi ma jkollu l-ebda interess illi jirranġa s-saħħa fiżika tiegħu, ma jkollu l-ebda interess jirranġa s-saħħa fiżika tiegħu għax ma jarax il-punt. Mhux għax m'hemmx punt, punt ikun hemm. Imma dak li jkun ma jkunx qed jara l-iskop il għaliex għandu huwa jagħmel ċertu differenzi. Jiġifieri inti dik hija importanti ħafna. Aħna meta naħdmu with ix-xogħol tagħna tidħol ħafna psikoloġija, jiġifieri inti and motivation. Meta tgħid ix-xogħol tagħna, xogħol ta' tabib jiġifieri. Xogħol ta' tabib in ġenerali, imma xogħol mill-punt di vista integrattiv Mhm. jirrikjedi ħafna iżjed għalfejn għax inti ħafna mill-miżuri li tieħu fuq lifestyle in ġenerali jirrikjedu dixxiplina personali. Fil-fatt ladarba titkellem fuq il-mediċina integrattiva, inti tipprattika din li ngħidula functional medicine, tajjeb. X'inhi functional medicine? Kif inhi different, kif inhi differenti minn approaches oħra? Mela, inti mediċina integrattiva jew mediċina funzjonali, functional medicine, jew inkella mediċina ħolistika huma kollha sinonimi. Jiġifieri inti għandek. Kollha jfissru l-istess
bejn wieħed u ieħor. Più o meno, inti mbagħad għandek rridu nifhmu li din hija area li hija fl-istadji bikrin tagħha. Jiġifieri ilha it's been around for a few decades imma għadha qed tiffjorixxi. A few decades in medical terms, in mhm. scientific terms is, is uh, very little. Ġifieri ehm, jekk jiena niġi għandek, tajjeb għax inti tagħmel functional medicine, xem differenti minn kieku mortant ta' tabib ieħor? Id-differenza hija li mill-punto di vista integrattiv inti tipprova kemm jista' jkun tieħu a complete approach. Mhm. Issa fil-verità tista' xi darba tieħu bħalma ġieli jingħad li the 360 approach you leave nothing out li ma li tinkludi il-variables kollha tal-bniedem li għandek quddiemek. Inti dak huwa t-tir tiegħek, that's what you aim for, imma l-kumplessità tal-bniedem li jkollok quddiemek qatt ma tista' tinkwadraħħa fil in a complete manner għax dejjem jibqa', jiġifieri tkun taf kemm tkun taf il-bniedem tkun ilek kemm tkun ilek tikkurah dejjem jibqa' The Element of the Unknown, li huwa tajjeb ukoll, inti dejjem hemm iżjed x'titgħallem dwar dak li jkun, imma mill-punto di vista ta' ta' ħa ngħidlek prudenza ma tistax tgħid qatt li it's a complete 360 approach li ma ħallejt xejn barra. Li Għax ġifieri hemmhekk imbagħad inti tiżbalja. Issa huwa l mill-punto di vista funzjonali li hemm li huwa differenti huwa li aħna we try and go for the roots of disease. Mela, jiena ġejt għandek, naf li ddum ma' pazjent, għax ovvjament biex tiskopri dawn l-affarijiet kollha trid tieħu l-ħin ħin tiegħek, li int qed tgħid kemm jista' jkun issir taf ħafna affarijiet fuq il-persuna u jekk jiena qed tuġagħni hawn, for example, inti ħa tipprova tara żomm imma hemm qed juġgħak jew forsi tu-tu-tu-tu-tum. u għawet juġa. The root, il-kawza. Ija. Mux vera. Dak huwa t-tir, ija. Inti meta tieħu id-differenzi mela bejn proċess integrattiv u proċess tradizzjonali. Mhm. Ehm, il-proċess integrattiv illi jagħmel huwa illi jekk inti tippreżenta baja, inti tippreżenta bi problema ta' pressjoni, tippreżenta, tippreżenta biex tippreżenta, ma nifqux ma' dik il-problema biss, naraw il-fatturi f'ħajtek li kapaċi qegħdin jikkawżaw dik il-problema u kif nistgħu nattwaw miżuri fil-ħajja tiegħek permezz ta' diversi affarijiet inkluż ikel, fejn ikun hemm bżonn interventi ta' supplimentazzjoni, vitamini, minerali, nirrevedu inti l-kunċett ta' mistrieħ x'ifisser f'ħajtek, nirrevedu. Kemm hu importanti li torqod tajjeb? L-irqad huwa essenzjalment importanti għal għas-saħħa in ġenerali kemm mentali u kemm fiżika, jiġifieri, eżempju, jkun hemm studji li jekk inti torqod inqas minn sitt siegħ in ġenerali, ovvjament għax dan jkun jħadu popolazzjoni speċifika, imma jsibu pereżempju li jekk inti tieħu salt nies u tagħmlilhom sleep deprivation over the course of five, six days, certain hormones will drop, ċertu hormones jinżlu. Jekk inti ma torqodx biżżejjed, il-moħħ, il-moħħ waqt l-irqad inaddaf minn ġo fih. Inaddaf physically jiġifieri mhux biss mill-punt di vista psikoloġika, physically l-immune system inaddaflek il-moħħ. Jekk inti ma ma jkollokx, ma żżommx dak ir-ritmu between day time and night time, ikollok iżjed riskju ta' ċertu mard 'il quddiem. Nafu li jekk pereżempju tibqa' imqajjem, tard bil-lejl jiżdiedlek il-livell ta' cortisol pereżempju u long term jekk inti jkollok derangements ngħidulhom fil-cortisol kapaċi jkollok iżjed kalċifikazzjoni fl-arterji earlier in life. Il-kalċifikazzjoni fl-arterji huma ġeneralment proċessi li to some extent or other it happens to everyone across time. Imma inti mbagħad hemm ċertu affarijiet li tista' timplimenta biex inti tillimita dik il-ħsara. U bażikament jiena mill-punto di vista tiegħi, għal dana kif qegħdin ngħidu integrative hawn diversi opinjonijiet fuq, mill-punto di vista tiegħi x'in jidħol każ, x'in jidħol bniedem, jiena napproċċja s-sitwazzjoni bħal li kieku kienet xena ta' krimini u inti tibda tidentifika s-suspetti, tipprova, ma tidħolx bis-suspettat f'moħħok diġà, Telimina, anzi, u tidħol qisek ma taf xejn. Ifhimni, inti jekk inti jekk inti għandek idea fejn is-suspetti kapaċi jkunu, inti xorta żżommhom f'moħħok. Mhux hekk? Imma ma tasalx għall-konklużjoni, jiġri inti inti tuża l-informazzjoni biex tasal għall-fatti, mhux tidħol fis-sitwazzjoni bil-fatt f'moħħok u tipprova ssib informazzjoni li ssostni dak il-fatt. Ifhimni xi rrid ngħidlek, jiġri jekk xi ħadd jiġi referut b'tajrojd. Ma nidħolx u nillimita ruħi għat-tajrojd, għax kapaċi l-problema mhix it-tajrojd imma huma l-adrenals. Jekk inti għandek problema li, per eżempju, over, per eżempju, ħaġa komuni tajrojd fin-nisa, inti għandek problema fejn inti kellek protracted stress through time u inti ilek taħt levels ta' stress. Issa stress hu xi ħaġa pjuttost astratta imma fil-verità meta tieħu ċertu testijiet, il-ġisem ikun qed jirreact jew tara ċertu ngħidulhom derangements jiġifieri jkunu riżultati ta' testijiet li ma jkunux fin-normali, fin-normalità, fin-norm ta' dak li għandu jkun, li jkunu relatati jew ma' stress jew ma' irqad kif qatt int, u jaffettwaw, pereżempju l-cortisol li semmejna ftit ilu jaffettwa l-irqad. Jekk inti ma torqodx sew jaffettwa l-cortisol u jekk ikollok cortisol għoli ħa jaffettwalek, so it's sort of a chicken and egg situation ukoll. U inti tipprova taqbad minn fejn huma ġejjin. Mhm. Kapaċi jkun kienu l-adrenals jekk qegħdin nitkellmu fuq thyroid kapaċi huma problema ta' minerali Mhm. fil-ġisem, kapaċi għandek autoimmunità. One in four, one in, I believe it's one, like 27 per cent of adult women, one in four, they would have some level of autoimmune thyroiditis going on and they wouldn't know. Mhm. Tifhimni jiġifieri fil-fatt. Jiġifieri int qed tgħid li functional medicine ġie persuna għandek, pereżempju bit-thyroid, u inti ma tikkonċentrax biss fuq it-thyroid imma tikkonċentra fuq il-madwar ukoll. Hux vera biex forsi tasal għal ċertu ehm, ikollok idea ċara ta' dik il-persuna mhux idea kompluta kif qed tajt inti għax ikun hemm possibbli. Ehm, u tara kif il-problema tittekilja isu minn kull imkien. Qed nifhem sew. Eh, kull imkien hija kelma kbira, imma iva. minti tipprova, jiġifieri jekk inti. Tipprova. Biex we again, biex nissimplifikawha, jekk inti għandek it-thyroid, jew għamela għandek il-pressjoni biex mhm. nara inti għandek il-pressjoni u qed tieħu l-pirmi tal-pressjoni. Hemm affarijiet oħra li wieħed jista' jinvestiga fir-rigward tal-pressjoni. Hemm affarijiet oħra li wieħed jista' jinvestiga fir-rigward tal-pressjoni, pereżempju, bilanċ ta' minerali, fid-demm. Eżempju, hemm kundizzjonijiet tal-qalb, pressjoni inkluża, problemi ta' ċertu ritmi fil-qalb, bħal mi pereżempju l-atrial fibrillation illi hawn ħafna biha. X'inhi dik?
Din hija wieħed mill-iżjed problemi komuni ta' ritmi fil-qalb. Il-qalb bażikament hija pompa. Inti għandek Pompa li l-aspett interessanti tagħha hija li l-fjuwil li tippompja hi stess bżonnu hi biex hi tkompli tgħix. Inti l-qalb, meta nitkellmu fuq organ reserve, ċertu, il-ġisem għandu ċertu riżerva fuq ċertu aspetti, pereżempju kliewi għandek ċertu riżerva, fil-fatt bniedem kapaċi jgħix b'kilwa waħda. Fwied, hawn min ikun ilu bil-mard tal-fwied żmien u l-fwied ikompli, tajjeb u ħażin, ikompli iservi lill-bniedem fil-kompitu tiegħu, il-qalb, ir-redundancy tagħha ħa ngħidulha hekk, hija inqas, jiġifieri inti l-qalb tistorjalek bħala enerġija, stiva t'enerġija bħala riżerva, ikollok for ten beats. Jiġifieri inti huwa importanti ħafna li affarijiet pereżempju li jaffettwaw il-qalb b'mod ħażin, Xinu ma l-affarijiet li jaffettwaw il-qalb Per eżempju, jekk qed titkellem għax aħna għalhekk imbagħad pressjoni, per eżempju, jekk għandek pressjoni li mhix kontrollata. Mhm. Ħad affettwalek. Mhix kontrollata, taffettwalek. Il-pressjoni ħafna nies ma jkunux aware illi l-pressjoni tagħhom hija għolja, jew inkella jgħidlek jiena la nħossni sew meta fil-verità l-ħsara tkun qed issir. u l-pressjoni u affarijiet oħra kapaċi jwasslu għal affarijiet bħal mi li qatlek l-ewwel problemi ta' ritmi fil-qalb bħal huma l-atrial fibrillation. Mhm. Issa pereżempju mhm. issa dika apparti ma' problemi ta' ritmi fil-qalb, problemi ta' pressjoni, kapaċi pereżempju ikollok problema ta' magnesium, mhux bil-fors imma kapaċi. 80% tan-nies bil-atrial fibrillation saru ċertu studji li jsibu li jkollok low magnesium. Mhm. Eh, kemm ikollok fatty acid balance ġol-ġisem bejn fatty acids li huma.
Kif tiskoprihom kollha dawn l-affarijiet? Ifhimni, inti jkun hemm ċertu affarijiet fil aħna nidħlu f'ċertu elementi ta' eżaminazzjoni u inspezzjoni xi naraw bniedem illi jmorru lil hinn milli nagħmlu fil-mediċina regolari. Pereżempju inti tista' tassessja ċertu bilanċ jew ċertu defiċenzi ta' minerali minn mis-saħħa tad-dwiefer, mis-saħħa tal tax-xagħar, eżempju, elementi li ġieli jidħlu wkoll ta' fil-mediċina regolari, pereżempju fil-mediċina regolari xi naraw dry skin, speċjalment ħafna drabi ninvestigawha mad-driegħa u mal-forearm. Dik kapaċi tkun sinjal ta' problema ta' thyroid li nużawha fil-mediċina regolari, eżempju. Imbagħad aħna fil-mediċina integrattiva hemm naqra iżjed focus illi mhux isma' mhux ma jfissirx biss illi kapaċi t-thyroid low, imma kapaċi wkoll ikollok essential fatty acid deficiency. li huwa li aħna niffukaw l-iżjed fuq l-omega 3. Il-omega 3, l-omega 6, jekk inti qed titkellem fuq saħħa in ġenerali, jekk inti qed titkellem fuq saħħa mentali, jekk inti qed titkellem fuq saħħa tal-qalb, jekk inti qed titkellem fuq infjammazzjoni in ġenerali, li aħna waħda mill-affarijiet li nippruvaw nikkumbattu fil-mard kroniku hija l-aspett tal-infjammazzjoni. U sfortunatament in the west permezz tad-dieta li aħna nipprattikaw li ħafna Most of the western world inti għandek a variant of the standard American diet. Għandek ikel proċessat, ikel raffinat, il-bogħod min-natura ħafna drabi u dan ħafna drabi jirriżulta, waħda mill-affarijiet, mhux l-unika ħaġa li jkun hemm li tikkontribwixxi għall-mard, imma waħda mill-affarijiet li jirriżulta huwa li jkollok higher relatively higher ikollok iżjed omega 6 milli omega 3. Ir-ratio tal-fatty acids fil-ġisem, tax-xaħmijiet fil-ġisem, irid jilħaq bilanċ illi jkun illi jkun bilanċ illi jagħti dak l-ambjent fil-ġisem għax dak l-ambjent fil-ġisem illi m'għandekx biss infjammazzjoni imma għandek ukoll elementi ta' ta' Bażikament għax bil-Malti eh, inti għandek kimiċi ġol ġisem li jgħidulu mycosanoids. Issa dawn mhm. huma jiġu prodotti minn fatty acids. Mhm. Dawn il-fatty acids inti għandek minnhom li jipproduċu kimiċi li huma infjammatorji, għandek oħrajn li jipproduċu kimiċi li huma anti-infjammatorji. In ġenerali, l-omega 6 Mhux strettament kull ma jsir mill-omega six huwa ħażin, imma peress li d-dieta tagħna hija ħafna iżjed konċentrata fl-omega six, l-omega six ħafna drabi jkun żbilanċjat mal-omega three. U inti l-omega three tista' ġġibu minn diversi affarijiet bħal huma legumi, seeds, dark greens, dawn l-affarijiet. Jiġifieri jekk bniedem jiddeċiedi jrid dak li ngħidulu mediċina integrattiva tajjeb li diġa semmejna x'wieħed għandu jistenna kif inti tipprova issolviha, issolvi ja kelma let nużajin. Bniedem milli ma jkunx overweight, jew how can he reverse it? Issa hekk ovvjament nixti nfakkar lin-nies li dan huwa podcast edukattiv tajjeb u ovvjament dejjem ħudu parir mingħand it-tabib tagħkom importanti ħafna. Ġifieri how can we reverse it? Kif tista' tgħin hawnhekk il-functional medicine, pereżempju bniedem obese jew overweight? Mela, jekk eh, nassumu, jekk nassumu għal-saħħa tal-argument li il-min għandna qoddimna li huwa obese, qed isofri minn problemi metaboliċi illi dik illi jwasslu eventwalment permezz tal-obeżità, permezz ta' problemi bl-insulina eventwalment jwasslu għad-dijabete type two. Jiġifieri qegħdin nassumu li m'għandniex lil xi ħadd illi huwa type one quddiemna jew li għandu problemi immunitarji fejn kapaċi jaqgħalu z-zokkor f'daqqa. Inti hemmhekk Hemm diversi affarijiet li tista' tagħmel u tista' tinvestiga biex inti tara x'riskju għandu dak li jkun biex jiżviluppa mard tal-qalb 'il quddiem li inti inti obese diġà hemm ir-riskju meta inti għandek ċertu ammont ta' xaħam eċċessiv inti ġismek għandu Dik li ngħidulha low grade inflammation għandek infjammazzjoni kontinwa. Inti meta il-proċess kif aħna nixjieħu bażikament jiġi aċċellerat meta aħna nistorjaw iżjed storage ta' energy, iżjed xaħam milli inti għandek bżonn. L-infjammazzjoni. tirriżulta li jkollok problemi iżjed bikrin qabel iż-żmien fl-arterji, pereżempju, u dawn l-affarijiet kollha. Issa inti kif tista' tindirizzahha din is-sitwazzjoni bħal din? Trid tara din il-problema ta' storage eċċessiv minn fejn ġiet. Mela, hemm problema ta' ikel, hemm problema ta' thyroid, eżempju, għax hawn min għax ikollu t-thyroid slow jibda jżid il-piż. U tidħol f'dawn l-affarijiet. Però li kell dejjem huwa ċentrali u l-eżerċizzju wkoll. Inti eh, il-nuqqas ta' eżerċizzju huwa problema ċentrali fl-obeżità, problema ċentrali. Eh, huwa dejjem il-każ li min ikun obis ma jkunx qed jitrenja. Mhuwiex dejjem il-każ u inti jekk inti anka tajjeb għal min ikun qed jisma' jekk inti għandek ċertu piż żejjed u tkun qed tagħmel eżerċizzju qiegħed f'ħafna inqas riskju minn hi għandu piż żejjed u mhux qed jagħmel eżerċizzju. Avolja inti ma nżiltx mill-wejt, eżempju, imbagħad inti tidħol f'elementi oħrajn tal-ikel, qed tieħu zokkor raffinat, qed tieħu xaħmijiet li huma ħżiena, meta nitkellmu xaħmijiet li huma ħżiena pereżempju x'qegħdin ngħidu? Inti

inaqqsulek drastikament ċertu riskji għal ċertu mard tal-qalb. Li mbagħad hemmhekk żviluppaw madwar it-teoriji tad-dieta Mediterranja u dal-affarijiet fir-rigward tal-qalb. Sa meta ngħidu dieta Mediterranja x'inhi? Aħna fil-Mediterran qegħdin però nieklu dieta li hija kklassifikata Mediterranja? Le. Mediter in ġenerali le. Id-dieta medja ta' Malta in ġenerali hija dieta tal-West kif qegħdna kif kif semmejn iktar kmieni jiġifieri inti għandek ħafna ikel proċessat, meta ngħidu dieta ideali rigward il-qalb, again, tista' ma tapplikax għal kulħadd, imma ħafna drabi qegħdin nitkellmu dieta illi tkun għolja f'ċertu fatty acids illi jikkumbattu din l-infjammazzjoni li ssir ġol-ġisem. Tajjeb, issa dawn il-fattijiet nistgħu nġibuhom minn diversi sorsi ta' ikel. Inti għandek dak li ngħidulu l-linoleic acid, imbagħad għandek dak li ngħidulu l-alpha linolenic acid, għad-dritt tal-kelma ngħidu LA u ALA. Sinti l-LA tista' ġġibu minn nuts, legumi, seeds, eżempju. Imbagħad għandek l-ALA tista' ġġibu minn seeds partikulari bħal m'huma ċ-chia seeds, bħal m'huma l-flax seeds, bħal m'huma l-pumpkin seeds, ċertu dark green leafy vegetables, ċertu cold climate greens, semmi li trid, spinach, collard greens, kale, dal-affarijiet kollha. Dawn il- Il-fatty acids, tajjeb, minnhom isiru ċertu kimiċi fil-ġisem illi kapaċi jkunu jew infjammatorji jew inkella kontra, anti-infjammatorji. Il-fatty, għax proċess, suġġett pjuttost komplikat, ħa nipprova nissimplifikah. Aħna, ħafna nies jgħidulek isma' ħu ż-żejt tal-ħuta, Mhm. Dik ħaġa nifmuha. Mhm. Iż-żejt tal-ħuta huwa. L-omega 3 ġifieri. Fatty acid omega 3 illi jiġi lower down Mhm. fil-sistema tal-fatty acids, jiġi lower down, jiġri jekk inti qed tieħu nuts, legumes, seeds, dawn is-seeds speċifiċi l-iżjed illi qegħdin nitkellmu omega 3 huma bħal pumpkin seeds, chia seeds u flax seeds. Mhm. Dawk eventwalment il-ġisem permezz ta' enzymes fil-ġisem jipproduċi minnhom ngħidulhom l-EPA u d-DHA, u dawn huma l-omega three fatty acids l-iżjed importanti biex inti żżomm ċertu infjammazzjoni lil hinn mill-arterji u lil hinn minn ġismek, biex inti kemm jista' jkun l-arterji ma jixjħux qabel iż-żmien. Niftehmu? Issa, fid-dinja ideali, in an optimal state, in an optimal state, li mhux kulħadd ikun optimal state ġismu l-ħin kollu, inti jkollok conversion ta' two per cent qisu ta' dawn il-fatty acids li jiġu per eżempju miċ-chia seeds, flax seeds, dal-affarijiet, għall-EPA u d-DHA. Allura trid iżżid. Allura trid iżżidhom.
So, bażikament, one of the best ways to do it huwa li tieħu żejt tal-ħuta. Li għalhekk li per eżempju mill-punt di vista tagħna we advise it. Dan kienu saru studji, per eżempju, fit-2008 sar studju speċifiku fejn kienu studjaw ċertu ratios ta' omega 3 ma' omega 6 li huma l-iżjed ratios ideali għal mard għal mard divers, mard fir-rigward ta' saħħa tal-qalb, fir-rigward ta' autoimmunità u dal-affarijiet. Jiġifieri dawk huma biex nagħti a bit idea ħafifa ta' l-idea ta' xaħam. Jiġifieri inti mbagħad in-naħa l-oħra għandek l-omega 6. Jiġifieri l-omega 6 għandek bżonnu f'ġismek mhux le?
kulkura tas saqajn irrikorru għan tamrita fejn issibu nies u tamir professjonali għal bżonn tiegħek. Amrita għal servizz aħjar.
Iqa fejx fiċpar u ibdara ċar. Lourdes Opticians, San Ġwan. Tobba tal-għajnejn kull-jum u jek tordna nuċċali ġdid, il-vista hija bxejn. U issa anke nġibu lek nuċċali dar. Għal-appuntament ċempel 21 38 26. Ġdak li semmejna l-ewwel ċertu Nazzu Legume Sudan li jtik l-LA. Dak l-LA eventwalment jiġi GLA, ġo l-isem gamma linolenic acid, u dan, ħafna nisa forsi jistgħu jirrelataw, ħafna nisa jieħdu l-evening primrose oil. Dak huwa gamma linolenic acid. Sa dak għal aċtu. Jista' jsir fil-ġisem żewġ affarijiet, jista' jsir jew ngħidulu prostaglandin one illi huwa protettiv, huwa protettiv, tipo tipo li qgħadna l-ewwel l-EPA u d-DHA, l-EPA u d-DHA jiġu ħafna drabi assoċjati ma' prostaglandin three, u it-three u l-one ħafna drabi jipproteġuna kontra diversi affarijiet. Imma wkoll dan il-GLA peress li hu omega six jista' jiġi dak li ngħidulu aċidu arakidoniku, arachidonic acid, u dan, għandu għandu fatturi tajbin fil-ġisem u jgħin fl-infjammazzjoni u jgħin biex nipproteġu l-intestin, biex nipproteġu l-kidneys, biex nipproteġu l-mjukoża tal-musrana u hekk. Però parti mill-problema ta' l-aċidu arakidoniku huwa li minnu nikkrejaw kimiċi infjammatorji. hija parzjalment ir-raġuni għalfejn ħafna ħafna laħam, speċjalment ħafna laħam imxaħħam, mhuwiex advisable għal nies li jsofru minn ċertu mard, li huma at higher risk for heart disease. Issa ovvjament hemm id-diskussjoni fuq il-cholesterol, ċertu affarijiet għadhom qegħdin jiġu diskussi, ċertu parametri qegħdin jiġu iżjed in focus dal-aħħar, jiġifieri inti għandek issa din qed issir iżjed riċerka fuq liem tipi ta' kolesterol jagħmlu l-ħsara u kif nistgħu nikkontrollawhom aħjar. Jiġifieri l-bilanċ tax-xaħam huwa mhuwiex argument li tista' taqbad u taqta' linja tgħid jiena hawn jew jiena hawn għax hemm argumenti b'saħħithom b'saħħithom minn diversi aspetti u diversi opinjonijiet imma li hu li hu ċar, at least milli nistgħu naraw, huwa li ċertu fatty acids huma iżjed, jikkontribwixxu iżjed għall-benefiċċju tas-saħħa tal-arterja. Għalfejn dħalt fis-saħħa tal-arterja? Għaliex inti meta nitkellmu obeżità, meta nitkellmu pressjoni, meta nitkellmu cholesterol, dawn l-affarijiet kollha meta nitkellmu waist to hip ratio pereżempju, jekk inti qed intix iżżomm iżjed xaħam fiż-żaqq jew intix iżżomm iżjed xaħam fil-hips, tagħmel differenza għar-riskju għall-qalb pereżempju. Aha, kontx nafha.
Per eżempju, hija, imma dawn l-affarijiet kollha jikkontribwixxu eventwalment għal xiex? Biex li inti, jekk inti ma tieħux ħsieb, ikollok dak li ngħidulu deposition, ikollok akkumulazzjoni ta' ċertu xaħam fl-arterji li imbagħad ikollok djuq li imbagħad kapaċi jkollok problemi. Il-problemi nafu x'inhuma jiġifieri. Is it reversible?
To some degree. Għax inti meta semmejt l-obeżità, semmejt ħafna affarijiet li ovvjament l-obeżità tagħmel lill-ġisem, ehm, lill-ġisem jixjieħ, l-arterji qed issemmi. Is it reversible, ġifieri bil-Malti nistgħu taqlek kollox jerġa' jiġi lura l-arterji jekk issa miltilhom l-ħsara because ilek obese għal ħafna snin Tista' terġa' ġġibhom b'saħħithom u kif jekk tista'? Mela, jekk qegħdin nitkellmu fuq obeżità u fuq problemi tal-qalb, inti jiddependi dejjem kellekx dak li ngħidulu cardiac event jew le, jekk inti kellek heart attack Alla ħares qatt u inti tlift parti minn qalbek għax parti minn qalbek m'għadhiex taħdem. Però hemm dik li ngħidulu aħna Secondary prevention, jiġifieri jekk inti diġà qiegħed f'pożizzjoni fejn inti diġà għamilt ċertu ħsara, aħna nippruvaw nirriversaw. Hu kapaċi jirrikjedi elementi ta' mediċina tradizzjonali u mediċina integrattiva flimkien. Tajjeb, inti, il-ġisem għandu kapaċità biex jirkupra minn ħafna affarijiet, però jrid ikun hemm proċess li jkun adekwat. Nagħtu eżempju, Inti jekk inti għandek l-obeżità u għandek il-pressjoni u għandek diversi affarijiet, diversi li riskji li jagħtuk overall higher risk li inti jkollok problema bil-qalb, inti ma tistax tillimita ruħek għall-mediċina biss, il-lifestyle huwa estremament importanti. L-ikel irid jiġi adekwat, irid ikollok energy control, trid tara x'inti ddaħħal bħala enerġija, bħala ikel, trid tara x'inti toħroġ. Jekk inti tkompli tistorja enerġija li m'għandekx bżonn, il-proċess tal-mard qed tgħinu, mhux twaqqfu. It-tip ta' enerġija li nieħdu, eżempju, hemm carbohydrates u carbohydrates. Fehmieli. Zokkor raffunat, eżempju, pereżempju, whole grains per eżempju, mhux whole wheat, whole grains, meta mhm. nitkellmu whole grains in ġenerali, għandek ir-raj, għandek il-barli, għandek diversi. Mhm. Whole grains in ġenerali, mill-aspett ta' medicina orientali, jintużaw ħafna biex inti you bring about blood sugar control, eżempju, one of the simplest ways illi illi ħafna nies jistgħu jippruvaw huwa il-brown basmati rice. Brown basmati rice għandu seven, l-ewwel semmejna l-proċess ta' oxidation kif issir il-ħsara fl-arterja. Għax oxidation and inflammation huma jimxu hand in hand, huma l-mod kif aħna nixjieħu. U aħna meta nkunu qegħdin fi proċess ta' obeżità jew fi proċess ta' ta' dysfunction metabolika li twassal eventwalment għal dijabete, inti dak il-proċess ta' xjuħija qed taċċelerah. Issa, għalhekk importanti li nsemmu ħafna l-antioxidants. L-antioxidants jgħinu għal biex jikkombattu disoxidation. Issa, brown basmati rice has 70 antioxidants that we know of. Estra. Għandu xi ħaġa pereżempju ngħidulha gamma original which is not which is not found in meaningful quantities sa fejn naf jien, anywhere else, it's only found in meaningful quantities in in brown rice bran, il-bran ngħidulu aħna. Il-brown rice huwa coated pereżempju vitamin E, which is a very potent antioxidant. Jipproduċi għandu elementi fih illi jgħinu biex pereżempju nżidu ċertu antioxidants fil-ġisem, il-ġisem minnu nnifsu għandu sistemi ta' antioxidation hu. Ġifieri l-ġisem meta jara l-oxidation, aħna meta nipproduċu l-enerġija, tipproduċi meta tipproduċi l-enerġija mill-minuta li titwieled sa meta niġu biex immutu, inti il-proċess biex nipproduċu l-enerġija għandu a side effect u s-side effect huwa dan l-oxidation li qegħdin insemmu. Aħna l-enerġija ġol-ġisem tiġi prodotta permezz ta' ngħidulhom highly charged particles, ikunu electrical particles illi jkunu unstable ħafna u dan through il-proċessi li jiġu prodotti dawn il dawn dawn il-partikoli kapaċi jagħmlu ħsara lid-DNA, kapaċi jagħmlu ħsara lix-xaħam, kapaċi jagħmlu ħsara lill-proteini ta' madwarhom. Il-ġisem għandu sistema ta' antioxidants. Mhm. Li hemm diversi, jiġifieri għal min irid ifittex hemm dak li ngħidulu superoxidized dismutase, hemm glutathione peroxidase, dat tip ta' affarijiet. Illi dawn ikunu mezzi ġoċ-ċellola u barra biex huma jipprevenu li ma ssirx daqshekk ħsara li l-ġisem jimrad. Issa dawn nistgħu ngħinuhom b'diversi affarijiet. Eżempju, taħu iżjed tieħu iżjed antioxidants mill-ikel. Vitamina C, antioxidant importanti ħafna. Glutathione jgħin ukoll. Issa glutathione huma magħmul minn diversi affarijiet. Qegħdin jiġri ċertu amino acids li jgħinu wkoll biex inti tiddetossifika l-ġisem. Eh, dan il-proċess kollu. Jiġifieri, sinti brown rice pereżempju semmejna l-brown rice. It gives you this antioxidant potential. Jekk tieħu berries itawk antioxidant potential ieħor. Jekk inti tittrenja, jekk inti tittrenja, il-proċess ta' training peress li huwa proċess stressanti, Mhm, fuq il-ġisem. Ftit stress għal ġisem tajjeb. Mhm. Ġem dak il-kunċett li ngħidu l-hormesis, ġifieri mhm. what will kill you in large quantities in small quantities can bring about a beneficial effect. It-training fil-verità huwa proċess stressanti. Żgur li stressanti. Però inti meta l-istress ikun. Jekk tagħmlu sew.
Iddosat, ikun doża tajba, inti flok tirriżulta li ssir ħsara liċ-ċellola, jiġi released dak li jiġi activated mhux released, jiġi attivat dak li ngħidulu NRF2 u dan jirriliżja messaġġ biex l-antioxidant systems tal-ġisem jibdew jaħdmu. Għalhekk min jittrenja ħafna drabi jkollu dak li ngħidulu decreased all-cause mortality, all-cause mortality meta meta nitkellmu aħna jiena u int hawnhekk, x'riskju għandna ta' mortalità li mmutu from all causes bħalissa? Pereżempju jekk jiena mpejjep għandi 40% increased risk. Fhimtek.
Pero jekk jien ma pejjibx neħħejthom daw. Jekk inti titrenja, ma nafx il-numri eżatt imma it mhm. decreases drastically. Ġifri, mhm. bnidem li jitrenja l-fem bnidem li ma jitrenjax. U ħafna drabi ħabba dawn is-sistemi, ħabba wkoll benefiċċji li jsiru fuq il- fuq il-pressjoni, benefiċċji li inti kollok fuq anka il-lipid profile, il-kolesterol tiegħek. Ovvjament ċertu nies, ċertu nies, l-importanti li ngħiduha, ma jkunux jistgħu, avolja jkunu qegħdin jittrenjaw tajjeb, avolja jkunu qegħdin jieklu tajjeb, ċertu nies xorta ma jirnexxilhomx iniżżu l-kolesterol. Għax immorru lura għal dak li għadna li ċertu nies ikollhom problema ġenetika li inti tagħmel kemm stagħmel bil-lifestyle, xorta jibqa' diffiċli ħafna li twaqqagħlhom il-kolesterol, mhux ħa ngħidu impossibbli. U mbagħad hemmhekk trid tieħu l-pinnoli probabbli. Meta qegħdin nitkellmu kolesterol, again, qegħdin nużawh bħala umbrella term għax hemm diversi subterms li aħna nużaw biex mhm. nidentifikaw il-kolesterol il li kapaċi jagħmel il-ħsara. Mhm. Ġda tip ta' affarijiet, imbagħad fuq l-ikel hemm ħafna fejn tista' tiftaħ. Hemm ħafna fejn tista' tiftaħ, jiġifieri pereżempju jekk neħtlu minn punto di vista oħra, id-detoxification tal-ġisem biex inti ma jkollokx toxin burden ġol ġisem li jikkreja iżjed infjammazzjoni. u jkompli Meta tajt jipperpetwa. toxin bur- burden, jiġifieri x'inti tajt? Mela inti għandek eh, load jifhimha kulħadd, mela inti għandek eh, load mill-environment, load mill- mill-ambjent, load ukoll mill-ikel. U jiena nħobb inżid il-load ukoll mill- mill- l-istress li inti jkollok o- occupational. Jiġifieri meta tajt load, pereżempju jiena qiegħda hawnhekk għandi load mill-ambjent jiġifieri pollution. Mhux neċessarjament, toxins are toxins, għalhekk kont ngħidlek you go into mela inti għandek affarijiet tossiċi li jistgħu jiġu mill-ikel. Affarijiet tossiċi li jistgħu jiġu mill mill-ambjent tiegħek, pereżempju air pollution. Mhm, ħafna trap, for example. Pereżempju, particulate matter u mhm. heavy metal residues, heavy metals bħal huma mercury, cadmium, arsenic. Mhm. Semmi li dawn kollha kapaċi jiġu through the environment. Imbagħad għandek ukoll the toxic load fuq livell psikoloġiku. Il-ħajja psikosoċjali tal-individu, mela jekk inti hemm relazzjonijiet that are not feeding you but are hindering you, għandek ukoll aħna ħafna drabi naqsmuhom fi train, fi tnejn. L-aspett soċjali u l-aspett occupational. Occupational. Mix-xogħol tiegħek. Mhm. Ġifieri dawk jiħtlu wkoll għax jiena nista' nirranġalek teoretikament jekk ħan irranġalek detoxification pathways biex aħna e, naraw li inti pereżempju ma jkollokx ċertu akkumulazzjoni ta' ċertu toxins ġo ġismek imma int imbagħad tant inti stressjat jew stressjata li m'intix torqod. Jew minn relazzjoni m'intix torqod u mbagħad qed terġa' tmur lura. Kif qadna fil-bidu, jekk inti qed tistressja eh, l-istress, ifimni, l-istress huwa parti mill-ħajja. Aħna li niddiskutu huwa ir-relazzjoni tagħna mal-istress, ir-reazzjoni kif inti tirrelata mal-istress u kif inti tirreakti għalih. Ġi inti nippruvaw aħna li kemm jista' jkun Jekk inti għandek one unit of stress, ir-reazzjoni tiegħek tkun adekwata għal dak. Per eżempju, min jixrob l-alkoħol, for every one unit of stress, long term alcohol intake, dak li ngħidulu chronic li jkun iżjed minn, li jkun to the order of one unit a day, jekk qed tieħu seven units fil-ġimgħa, tiġi kklassifikat bħala chronic drinker. Over time, your resilience. One unit a day, one unit a day kemm hi? Tazza beets, żewġ tazzett? Tazza beets jew unit birra jew Whiskey semmi li trid. Jiġifieri jekk tieħu tazza nbid kuljum. Jekk inti qed tieħu, issa dan lil hinn. Tiġi kklassifikat chronic. Ifhimni, dan biex lil hinn mill-aspett kulturali tal-alkoħol, għax hemm l-aspett kulturali, aħna qegħdin nitkellmu minn aspett fiżjoloġiku. Nafu mir-riċerka li jekk inti tieħu unit alkoħol kuljum, which comes to. Tazza nbid, pereżempju. Which comes to a total of seven units a week. Eħe. Tajjeb, inti lungo termine. Flus tkun qisu fil-ġimgħa, flus tkun xi ħaġa. Ir-relazzjoni bejn il-moħħ u l-adrenals, l-adrenals huma minn fejn aħna nġibu l-enerġija biex nikkumbattu l-istress, dik ħa tibdilha u tibdilha b'tali mod li inti jekk ikollok unit stress ħa tirreactja agħar għalih u ħa tħossu iżjed dak il-unit stress. Ħa jkollok iżjed problemi ta' burdati. Apparti li minnu nnifsu l-alkoħol huwa empty calories, ma għandekx amino acids, ma għandekx protein, ma għandekx xejn. U x'inhu jiġi konvertut, x'inhu aħna, x'inhu jiġi konvert ġol-ġisem fil-fwied b'dik id-detoxification li semmejna ftit ilu, jifforma xi ħaġa acetaldehyde li jagħmel ħsara kbira. Issa, biex anke ma nallarmawx in-nies, jekk inti qed tixrob Hemm affarijiet li tista' tagħmel f'ħajtek illi Biex tpatti.
Biex, ifhimni, biex tpatti l-aħjar mod kif tpatti huwa tieqaf tixrob. Tieqaf. Jiġifieri mhux vera, a glass of wine a day is good for your health. Mela glass of wine, ifhimni, dawn ikun hawn ikun hawn ċertu statements illi dan bħal meta jsiru argumenti mill-punto di vista integrative jew l-istatement trid tara x'hemm warajh u trid tara hux sostenut minn riċerka kredibbli. Dan il- Il-kliem li kien jingħad fuq l-alkoħol, speċjalment red wine, ħafna drabi huwa assoċjat ma' resveratrol. Ir-resveratrol huwa polifinol li ssib fl-inbid aħmar. U dan huwa jaħdem bl-istess resveratrol li jattiva dak l-NRF2 li qedna l-ewwel. Ġifieri jattiva that system and it has good it has beneficial effects on the body. Imma biex tieħu biżejjed resveratrol biex ikollok benefiċċju, tant trid tixrob. Li mbagħad le. Jiġifieri Mhuwiex advisable fuq dak issa, again, tagħmel argument bilanċjat għax saru studji fil-blue zones tad-dinja fejn nies jgħixu to be hundred and over u ġeneralment jixorbu l-inbid. Imma having said that jiena, minn naħa tiegħi, jiena I advise illi ma jinxtorobx. Vera li fil-gym iktar ma terfa' tqil iktar aħjar u ikbar aħjar.
Mhux neċessarjament, inti meta tittrenja again what's your purpose? Jekk inti trid terfa' u tikser rekord huwa mod. Jekk inti trid trid tittrenja għal sport partikolari ieħor, għal futbol pereżempju tittrenja mod ieħor. Jekk inti qed tittrenja xi ħadd li għandu mard tal-qalb, it-training isir mod ieħor. Issa inti meta ngħidu Din li qed tgħid inti li li terfa' ikbar huwa aħjar, trid tara min qed jgħid hekk x'riżultat qed jara li jkollok iżjed saħħa, li jkollok iżjed massa ta' massa muskolari, dak li ngħidu muscular mass, għaliex f'dak ir-rigward mhuwiex neċessarjament hekk, le skont ir-riċerka juri illi xogħol anke ta' intensità iżgħar kapaċi jkollok l-istess effett. Jiġifieri kien hemm argumenti li saru fil-passat illi juru illi heavier weights mhumiex neċessarjament superjuri għal lower weights provided illi inti jkollok dik li jgħidulha l-momentary muscular fatigue, illi inti tkun għajjejt dak it-territorju muskolari biżżejjed tilħaq ċertu fatigue illi inti jkollok Ir-recovery tal-ġisem, l-adaptation tal-ġisem tirriżulta xorta illi inti ttella' s-saħħa u ttella' l-massa muskolari.
L-obeżità u l-eżerċizzju.
Huma konnessi. Fl-assenza ta' wieħed ikun hemm l-ieħor. Jiġifieri inti l-obeżità meta inti għandek iżjed xaħam u inqas għax l-obeżità x'inhi għandek iżjed massa fi ġismek illi mhuwiex muskolari, illi mhuwiex ilma, illi mhuwiex għadam. Mela x'inhuwa? Huwa xaħam. Xaħam. Sa dan ix-xaħam inti jiddependi fuq il-bniedem però l-eżerċizzju in ġenerali dejjem ħa jagħtik xi livell ta' progress. Issa, bejn eżerċizzju wieħed u ieħor, inti l-punt tal-eżerċizzju x'inhu fl-obeżità? Illi nnaqqsu l-persentaġġ ta' xaħam u nżidu l-persentaġġ ta' ta' muscular mass. Jiġifieri one of the most efficient ways, waħda mill-iżjed metodi effiċjenti huwa li dak li jkun jingaġġa ruħu in in weight training. So ovvjament weight training huwa suġġett vast, inti trid tibda skont il-bniedem u tagħmel il-progress skont skont dak li jkun li jkollok quddiemek, però in ġenerali inti ħa twassal biex ikollok iżjed saħħa fiżika, anke hemm riċerka li turi li mentalment ikun hemm benefiċċji kbar, one of the only ways that we know to maintain IQ li nżommu l-IQ tajba into old age hi illi titrenja, illi tingaġġa ruħek f'eżerċizzju fiżiku inkluż weight training u
Kontx nafa dik. Hemm diversi diversi benefiċċji. Dak l-eżerċizzju aħna ngħidulu pleiotropic li għandek tant meta inti tieħu mediċina jekk għandek bżonn il-mediċina tieħu l-mediċina jiġifieri, ma jekk inti tieħu l-mediċina jew anke jekk tieħu nutritional supplement. Mhm. Jekk inti qed tieħu dawk ħafna drabi qed tindirizza one pathway. L-eżerċizzju għandek il-vantaġġ li jindirizza multiple pathways, jiġri inti l-muskulatura meta titrenja tirrilisja dak li ngħidulhom myokines li jkunu kimiċi li jiġu released mill-muskoli u jagħmlu effetti diversi. U inti dawn l-effetti ħafna drabi jkollok effetti diversi fuq l-energy production tiegħek, fuq kif inti timetabolizza x-xaħam, fuq l-antioxidant receptive elements li semmejna l-ewwel bħall-NRF2 u hemm affarijiet oħra li bħalissa huma in voga min qed isegwi affarijiet fuq longevità u tul ta' ħajja qegħdin jitkellmu ħafna fuq sirtuins, fuq PGC1 alpha u dal-affarijiet, dawn l-affarijiet kollha jidħlu fit-training. Jiġifieri inti meta inti qed tittrenja lil ġismek, speċjalment meta niġu għal għal lifting weights, provided li inti tkun qed tagħmel stimulu biżżejjed ta' training li tgħajja territorju muskolari b'tali mod illi x'ħin ikollok l-adaptation ta' ġismek x'ħin inti tirkupra inti jkollok avvanz fis-saħħa jew fil-muskulatura bħala massa, inti hemmhekk qed Qed tgħin lil ġismek ikun iżjed effiċjenti bħala enerġija, qed tgħin lil ġismek juża l-insulina aħjar, qed tgħin lil ġismek illi jieħu iżjed zokkor mid-demm u jiddepożitah iżjed fil-muskoli, jiġri int ħa jkollok blood sugar control aħjar. U dal-affarijiet kollha. Ovvjament il-proċess hu proċess ħafna drabi li jieħu li jieħu żmien. Imma huwa proċess li huwa rewarding li inti tara lil ġismek jittrasforma ruħu u tarak ukoll li tibda tara ċertu riżultati. Jiġifieri aħna pereżempju fiz-zokkor, dan li qed nitkellem jiena mill-esperjenza tiegħi issa, u hemm anke riċerka li turi li inti kapaċi pereżempju bniedem ma jibqax bżonn permli tal-pressjoni, kapaċi bniedem. Bit-training, minħabba training.
Kapaċi bniedem li jkollu zokkor tul ħafna żmien u jkollu jibda jkollu ċertu markers fil-fwied dak li ngħidulu non-alcoholic għax inti l-fwied tista' tħammġu bil-Malti bl-alkoħol u jista' jkollok ukoll ħmieġ fil-fwied mill-punto di vista għax dejjem għandek iz-zokkor għoli, relattivament għoli fid-demm. Naraw anke riversibilità anke fil-fwied. Jiġifieri anke l-fwied ikun kapaċi jirriversa ruħu, provided illi inti, ovvjament ma jkunx l-eżerċizzju biss li qed jagħmel ix-xogħol, ikun hemm affarijiet oħra bħall-ikel, għax l-ikel nużawh bħala mediċina, l-ikel għandu ħafna affarijiet, ħafna elementi li tista' tużahom biex inti twassal, tiffaċilita li l-ġisem jirkupra. Jiġifieri hu it's a concerted effort, jiġifieri mill-punto di vista ta' Mediċina integrattiva m'għandhiex qed titkellem ikel biss jew eżerċizzju biss jew supplements biss. Flimkien plus il-mistrieħ plus jekk hemm bżonn il-mediċini. Dawn l-affarijiet kollha. Ovvjament dejjem nieħdu into consideration l-element ta' ta' stress. Naħseb li l-istress għandna bżonn podcast ieħor sħiħ fuq l-istress biss hux vera u kif u kif nistgħu fil-ħajja tagħna mhux li ma jkollniex stress għax impossibbli ma jkollok stress f'ħajtek imma kif nikkontrollaw naqra oħra. Jiġifieri għal darboħra dik. Jiena nerġa' nfakkar in-nies li ovvjament dik il-podcast hija edukattiva u jekk għandhom bżonn parir dejjem imorru għand it-tabib. Grazzi Doktor Mike Tabone, Mike, tal-li kont maħna għawek fuq eh, kellimni illum. U jena nishtiq nirringrazzja l-sponsors tiegħi lil Morgan għal ħwejjeġ lil eh, Garrick Hairstylist bil-prodotti kotru lil Intercomp eh, għall-iPad Luxona Salset u l-Jennifer Demek, the makeup artist.